Günde aprel aýlardy, toý bolýardy, toýam owaýt gündizem, agşamam gidilýärdi. Şonda bir ýaşuly adam jaň edýär. Inim bir görşeli seň bilen diýýär. Menem toý meselesi boýunça şuny ýaly görşeli görşeli. Menem bolýar ýaşuly görşeli. Görşeris görşeris diýip şuny ýaly Wagty geldi görüşdik. Şonda oglum bir ýekeje oglum bar. Bulam tüweleme eýýäm ulanyp gitdi. Öz wagtyndan geçen bolmaly ol neme ýaňky öýlenmeli wagtyndan. Oglum bir gaýrat edip bir toýuňa şuny ýaly bir dä kömek diýip bir hemem sen bir toýumy sowup beräýseň diýip geldik. Parahat diýdi, Şeýle-şeýle, biz-ä oglum ýagdaýymyzam ýok diýdi-de. Bolýar ýaşuly bir Näme ýagdaýyň bar diýende, şuny ýaly, Aý, şeýleräk bir az-owlak bir, dogrusy topary-da ýetenok däri. Onuň Bolýar ýaşuly şonuň gerek ýaly diýip. Hakykatdanam bir ýürekden seni isleýän adam, tutasy gelýän adam toýuna bir şol garyp bolsun, baý bolsun adam duýup bolýar diýjek bolýanlary toýuna bir isleýän adam. Toýuna bardyk. Hakykatdanam bir pukara adamyň restoranam bir şeýle bir ýönekeýje bir restoranyň birinde edildi. Toýuny sowudyk. Görgül maşyna çenli öýüňe çenlem ugratjak ol. Begenip, aý gözüne ýaş aýlady bir hakykatdanam bir çak edişimizdenem bir parahat sag boluň minnetdar ejesine çenlem. Aý geçdi, gün geçdi, edil bir bir ýyllykda golaýlarymyň birini operasiýa etmeli boldy. Şonda. Hökman wrajy bilen şol esasy operasiýa etjek adam bilen dogtor bilen hökman görüşýäňde sebäbi adam ýüreginde şoň bilen bir şu bir gaýrat ediň dogtor şeýle şeýle bir göwünlik berýär saňa bardymmy otyr agam geçsene gel alada etme Äý alada etdirýäda size uly operasiýa. Ýaňky meni tanadyňmy diýýäda. Menem Al bilmedim diýsem. Pylanjy ýyly toýuma sowduň. Her hili zat pikir kelläňe gelýär. Ýaňky toýum gowy sowmadyň ýok diýdiň ýa atgaz etdiň diýip bulam häzir gaty görüp ýören adam diýip bolaýsa diýip pikir kelläňe gelýär. Pylanjy ýylda ýadyňa düşýämi, kakam bilen barypdyk. Ýagdaýymyz ýok, kakam şeýle diýende bir hili ýüregim neme bolup gitdi. Şonda-da men ýadyma düşmedi, ýöne soň ýatlatdy-da. Şol ýatlydan soň menem bu wakany aýdyp berip oturanym. Şeýle-şeýle, pylany-pylany. Nätdiň-ä? Kakaň gowumy ýagdaýyň? Aý kakam diýdi. Para bir kilykda pahyr boldy ýöne şu ömre tünçe saňa til ýerde görsede guwanyp şul oglan şeýle şeýle kümä görgüli şol iň soňky pulun berip ýaňky ogluny okadypdyr ýöne şeýlede bir güýçli wraç bolup şuwa işläp ýör sag bolsun meň diýjek bolýanlarym görýäňmi nirede bir şol oglan a şu edeniň elmydama ýürekdedir. Şu hormat goýup ýaňky göräňmi bir ýerde kömek eden ýagşylyk eden zadyň ikinji ýerde başga ýerde gaýdyp gelýänini aýtjak bolýanda. Meň üçin şol ullakan bir ýüregimden hakykatdan hem şoň bir eden ýagşylygymyzy bir esasy iň jogapkärçilikli ýerde bir şoň gaýdyp gelende begenýän.